Abaoe ma'm eus gwelet anv Baradiz on gavet da vezañ arretet div wech gant nacherien ivez. Div wech? Div wech ya, eh dilon. E voen d'ar match d'ar saloñs da noz goude va c'hoant eh me 'blij din mont sortiel-se ar liguier 'm eus ganin ya, ya. Hag e welan ur c'hamarad bennak e-sek hag Da c'houde c'hen gavan er gêr, Kanal Pluz em eus, hag e welan to rezultañ ar matchoù. E-lec'h un dall, chom eus a-wechoù benn seizh eur hanter ha ez an e me gar dre be warc'hoazh, chom sellet ouzh an televizion eo, met c'hoant kousket e pebezh. E-lec'h pa sortian e-se e c'hen gavan er gêr, ya, e vo d'ar match ya. Redek tro ba kempenn e-kichen ar maezan retred on war ar pasaj a nivo eno. E Kastellec?
Ya, Ah ya, Kerzodi. ya, hag er sul war-lerc'h ar reter adarre. E ton en-dro, bet er match adarre gant ar Re Gwilherm. Dek e gwir. Eo, hag euh, Ha petra c'hwezhañ barzh ar... ya, neuze emañ c'hwezhet en- en-dro gentañ emañ ket great. En eil tro emañ great. Hag euh, Ha goulennet diganin petra 'peus evet. Petra 'm eus evet lec'h ? Ben, er gevreman eo bet a oa gamarad ar metañ hag a-raok dont kuit me 'm eus paeet holl dezhan. Daou vanne gwin ruz em eus evet len dezhañ. E-se. Hag euh, setu lakaet da soufiñ hag e lâret din gwir eo ar pezh a 'peus lavaret din, a lavare an archer, e 'peus evet daou vanne, e lâret din pa 'm boa souflet. Hein ? Hag endra all em eus ket james komprenet e peus evet er banne kafe peus evet ivez abaoe lein lâret din. Petra foul a sinifin bremañ va banne kafe bremañ tont eus Kargwini. Bremañ deus traoù a bep seurt tout. Ma doe pont e vezo e vezo detektet ar menu peus bet da lein dit. Met petra ae oa em em petra...

A-belec'h mont e van? Arabat dit mont d'ar bistro lâret din paset an hanter e peus graet ha lâret din setu ma c'hevez daou anezhall o mat da da vezañ paket kwa. E meus ket laeret deoc'h emaon e vont d'ar bistro e meus ket ezhomm da lâret deoc'h da belec'h mont e van memes emañ o lavaret din pa 'mañ klevet o laez e ro 'vent sez din. Hendall e vez bihan da c'houde oa an ardizhiad e voe james diouzh ar mintin noazh bet da sortiñ hag oa rir ober ha me kwa hag e vez strivanet Jackie Kerrian met ar re zo lesivet 'benn mont hag eñ aet dilañs pa welet diganez da blec'h mont e vont ha n'on ket eo. Ha bremañ er Carnewell?
Ah me lavar Kement den a zo en em gav un dra bennak drol gantañ. Eh, me aze e vevan partout, eh. Ah, tra-mañ int spontus. Ha me soñj eo abalamour da por an eau profonde eo skal muiacherien er sekteur amañ. Hag a-wechoù pa ez bag ebet, on ne vez lavaret dezho bon, ki war an hent. Ah, matre voilà. Ha ne deuont ket reir. Euh, ben, gotos deac'h, di Diziv, diziv an eton oan bet e sikour er c'hamarad hag d'ar rañmañs patatez n'o gleun ac'hanon n'oa paket berr un tammig laer ma pije gallet ober di ganin o ma karez-int oa Laendiern hag on aet hag e ton en-dro ez eo eizh archer adarre Kergompez amañ.
Ha forzh peur kwa, n'eo ket azav da noz nemetken. Ha neuze n'on ket arretet. Ah ya, vous avez raison. Ah, j'ai peut-être à comprendre là maintenant. Ya, mais otoioù edo gato dija, ma ichen bet en en gaout da gentañ daou war pe benn. Unan disponible, mais tout on occupet cette...

Ya ya.